Men ýöredim. Kaka maňa seret. Aý tüweleme. Erkek. Kaka gördüňmi? Erkek ol. Bet. Kaka iş bitmedi ow. Seret oglum. Bular gyz. Biz erkek. Dogrymy? Hawa. Şoň üçin gel ikimiz iş bölüşeli. Bolýa, meniň işe senme. Ýa oglum, seret, men-ä işe gidip pul gazanaýyn, senem öýde galla gyzlary gora. Bolýa. Gürleşdikmi? Gürşdük, kaka. Erkek. Habar. Meh, naharyňy bir at. Aç bolaýma. Bolýa. Sag bol. Wiý, şu gün ejem jaň etdi. Iş ýerine çagyrdy. Ýetişemokdy. Seň iş ýagdaýyň nähili? Giderismi? Bu gün bar-a, işler-ä köpüräkdi welin, hany ýetişdigimden sazlarys. Aý, bolýa. Sag-aman işle. Bolýa. Ýakup, ýadyňda dämi?

Ýöraw ýör ýör. Baryny aldyň a o. Indi näme baraý. Howwa howwa islendik görnüşlerem bar. A gyz, telefony gybat edip oturmasana. Bar beýleki işlegem etişdir-dä, indi men edeýinmi? Düzelmeýäň sen. Daýza men gyýbat edemoga müşderi bilen gürleşip otyrdy. Maýeý dilem on metr. Agy jogap berme maňa. Toba toba. Bolýa daýza. Bor. Waýeý şu Ahmede kän aýtdym alma şuny diýdim. Alma oglum diýdim. Başga gowjagy tap bereýin diýdim. Ýok. Diýenim etmedä. Gedemlik etdi. Ertirki çykyş kürtänem taýýarla. Haýsy kürte diýdi şol? Hä ine şü. Ine, eşitýäňmi? Hawa, Şuň eşidýän. hemme zadyny gupbasynam taýýarla. Düşündim, daýza. Oheý! Şemşat janam geläýmel-ä şu başagaýlykda. Gelip kömek edäýmel-ä. Ärim-ärim diýip, o Şemşadam köne çatmasyndan çykman otyr-a. A gyz äriniňem ýedi ýyl boldy süýrenip ýörenine. Basym men onuňam bellisini ederin. Baýram, han maşyny otla! Nirä gelýäň? Geýdä tahýaňy! Salam Maýiçkam gowmy. Ahmet. Menä çydam ogul. Wiý näme boldy. Daýzam göwnüme degýä. Menem adama Ahmet. Bir däl iki däl. Ýöne göwnüme degip ýör. Hamala sen meni köçeden ýygnan ýaly gürrüňler edýä. Aýjan ejemdir dagy. Göwnüňi alma. Men söýýän awsy. Göwnümi alamok men. Ýöne göwnüm bir sowan soň ýylady bilmeýäňiz Ahmet. Alada etme jana. Ýyladar.

Kän oturma los, işdäli. Biraz senlik bir maslahat bar. Aha! Näme maslahat? Aý, öýdäkiler. Al, al dost, bir min. Gowy dost. Perhat, gowumy dost? Gowy, Hudaýa şükür. Gowumy özüň? Gowy, gowy. Dost, haçandan bäri oturyp dynç alamzok. Gel dost, arkaýyn oturyp dynç alaly. Hem çagalyk günlerimizi ýatlarys-da. Wah, dost, barjakla welin, iş köpräk-dä. Indikide oturas nesip bolsa. Biziňkem nä şo gara gün bilen başagaýlyk. Aý bor bolýa bolýa. Ýöne indikide hökman garaşýandyr. Nesip bolsa dos. Sagamanja. Bolýa daway. Hany nirde galdyk. Daway ýör ýöredik hany. Beh. Garaz işlejek dällä bular. Gülüşiň, telefonda gürleşiň, oturyň. Heý, başla gürletseňem, iň ökde işgärler şular. Men bir başlyk bolsam-da, gözüňizde ot ýakaryn entek. Garaşyň entek bara. Beh. Näme diýdiň dos? Öýdäkiler diýýän, toýuň gurguny edip başladylar. Tüweleme. Gowy habar-a. Gaýtam begenmel-ä, begenç. Begenýän dos. Ýöne bar-a, şu welini bar-da. Welin näme oýuň? Öýerjek bolup otyrkalar öýlen-dä, meňki ýaly özüňi özüň öýermeli bolsaň näme etjek? Özem aljak gyzyňam taýar. Onyňam-a dogry bolýan. Soňundan gorkýan-da. Aljak bolýan gyzym ejem bilen oňuşarmy, oňuşmazmy, bilmedim-dä. Dost, aljak gyzyň seni söýýäni çyn bolsa, oňuşar dost. Mysal üçin. Şemşat. Meň üçin özüniň bolçulykly durmuşyndan ýüz öwürdi. Bolmasa-na, ejesi näçe jan etdi özleri bile bileräk ýaşatjak bolup. Täze jaý alyp bereýin, maşyn, iş, meň diýenim bolsun, biziň elimizde işle hor bolmarsyň diýip. Ýöne dost, olaň gullary bolup ýaşap bolmaz-a. Hawa. Hudaýa şükür dost. Ak diýenime ak

Ene, mamaňlara-da geldik çaga. Geliň çagalar. Şemşat, gyzym, näme işläp otyrsyň, öýe geldik. Eje, biziň şu edýänimiz dogrumy? Ine, şu jaý boşdur. Han çagalar, ýerleşiberiň arkaýyn. Geç gyzym, bar, giriber. Bar gyzym, bar. Ejeňiz waka hiç zat ala diýdimi? Şo ýaşap ýören köne çatmaňy ugradamok. Düşündiňmi? Daýza jaý näme içinde bagt bolmasa? Söýgi garnyň doýranok giýew. Waýeý, öňki giýew. Onsoňam. Bulara men git diýsemem gitmeýär. Gidesi gelenok-a bu öýden. O çatma, o çagalar. Bar işiň bilen bol. Bar, bar, bar, bar, gitgel, bar. Ýör, ýör, ýör. Daýza! Näme? Siz bir ojagyň enesi bolup otyrsyňyz. Şu wagtam, şu ýaşyňyzda-da ertir ejeňiz gelip, Ýör gyzym diýse siz yzyna uçup gidersiňiz. Sebäbi o siziň ejeňiz-dä. Şoň üçin men Şemşatdan gaçam göremok. Berka? Bärde maýdos? Hawa. Sen näme üçin girmediň? Daşy gowa. Alada etme dost. Hemme zat gowy bolar. Nesip bolsa. Olar bar-a. Entek öz ýalňyşyna düşünerler. Eýýamdan çagalama göresim gelýär Abbas. Perhat. Haw. Stanoga ýene doňdaý. Gyzdymy? Hawa. Paka sogruňda goýuň. Kän gyssaman. Oňa çenli miýtiler zady garyberiň. Menem-ä barýan. Bolýa bolýa tizle şonda. Bolýa bolýa. Suw alaýyn. Nira suw alyp geljek. Saňa da alaýynmy? Alaý. Alýo. Alýo. Wan Dama jaň edýänmäý men? Aý edil Wan Dama däl. Seň bilen görşüp düşünşip bolanokmy? Nirä baraýyn agam? Düşün şöyle belki kömegiň deger agam. Hawa hawa dogry aýdýaň. Kömegim deger dost saňa. Beýle zada gaty gelşiksiz bolar. Gelen bir alajyny taparsda. Tapaly agam. Ojagyň ýykylmagy. Kakalar üçin erbet zada aga. Özüňem kaka bolmala. Sen meň ýagdaýyma düşünmelä. Men saňa adresi, wagty. Sms ederin bolýam. Şoňa geläýerdim bolýamy. Bolýa. Sag bol agam.

Men aşak gitjek. Eden bolup, kimow sen? Wi, bu bara. Beton sosur. Maşgalam üçin sen hem edersin lay agam. Akyl datma. Ejem daň üstüne gelip, gygyran bolup, Ýene-de bärde sen bar-a. Näme o, kino düşýäňmi? Meň oýun ýadyma düşenok-a. Biz näme oýun edýäne meňzeýäsmi? Sen goşulma agam bilen gürleşip dur. Bir maşgala sykylan adamyň ýanyna düşünişmek üçin şunça oglan baryp gelmek haýsy erkekleriň kitabyna ýazylan agam? O kitaby indi ýazaýarys. Waý, e, gorkdum-aý men. Gorkak boldum-laý men.

Adam öz durmuşynyň zergäridir. Düýn saňa bagly däl, emma ertiriň gözelligi özüňe bagly. Bagyşlaň, düşünmedim. Gazetde bar. Meň düşmeli ýerime-de geläýdik öýdýän. Etin samsykmaý. Şon ýaly ýer ýek özüň barylýamy? Aýdaýmaly ekeniň-de. Men näbileýin, aý dost. Menem adam ýaly gürleşmek üçin bardym. Beýle boljagyny näbileýin. Onda-da bir duýduraýmaly-da. Perhat. Begenç. Ikiňizem başlyk çagyrýar. Keýpinemi? Aý, bilemok, maňa ýöne çagyr diýdi. Boluň hany, tizleşiň, oturmaň. Bolýa. Bolýa. Bolýa, barýas. Barýas häzir. Şu gün çagyrmaly ýaly. Aýtmasan-aý. Kömek edeýinmi? Dur dur. Bol bol. Geçen alty aýyň içinde edilen işleň girdeýjilerini, çykdaýjylaryny, çig mallaň ählisiniň hasabatyny meň ýanyma getiriň. Geliň oglanlar, geliň. Geçäýiň. Salowmaleýkim. Salowmaleýkim. Waleýkim. Geliň oglanlar. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Geliň, geçiň oturyň hany. Perhat jan, gowmy seň ýagdaýlaň? Hawa, wah, Hudaýa şükür. Aý, bolýa, gowy bolsaňyz, oglanlar. Men-ä bir gowy maslahat bilen çagyrdym sizi. Indiki aýdan nesip bolsa daşary ýurtlara iş saparlam başlaýar oglanlar. Onnoň maňa şu men ýokkam işi dogry berjaý edip biljek, ýerine ýetirip biljek adam gerek. Maslahatym, oglanlar men ýokkam işe Perhat seretse nägil görýäňiz? Oglanlaram öwýä, işinem tüweleme gowy ýerine ýetirýä. Meňem göwnüm ýetýä, daşyndan synlap otyr. Garaz şul işde menem. Daha şunjacik. Agyýy, waýýy, ýuwaşrak boluň diýýän, göreýin-ä serialymy. Çagalar! Ýuwaşrak boluň diýýän, göreýin-ä men serialy. Bar aňyrrak doýnaň. Baryň ejeňiziň ýanyna gidiň. Näme ýüzüme seredip dursuňyz? Bar äkitsene Şemşat. Dogry-da walla, öňem kelläm atylyp dur gyzym. Waý, bu başagaýlyk bilen men öňem iki seriýasyny görübilmedim. Waý-eý, näme boldy kagyz öňki seriýasynda? Görmän galdym-da. Uff. Men daýza jan, çaý içiň. Agşama näme nahar edeýin? Sen näme nahar edibilýäňmi? Şemşat eder nahary. Daýza. Näme? Men size hiç ýarany bilmedim da daýza. Şu bir iş etdi. Ederin daýza jan, aýt. Agyz. Muň bilem on metrda. Bir gün maňa jogap bermeseň men begenjimden öläýmäýin. Toba. Bala git burdan. Bala. Iki jihanda-da. Daýzajan. Tir ýarasy biter. Ýöne dil ýarasy bitmez. Maňa nädip ýaranmalylygyny men saňa aýdaýynmy? Geleniňe näçe ýyl boldy? At ine şu gujaga bir agtygy. Şonam edibilmediň-ä. Meniň kimi gerçek imiş, siziň kimi. Bala! Bala iýmisiň? Dogry-da. Gelenine näçe ýyl boldy, bir agtyk beribilmedi. Tasa ysrarymdyr. Ýa hiç kimseden. Eje, gyzyňyz gerekmi size? Onda geliň-de alyp gidiň meni. Uff, çydamok, eje. Çydamok, boldy indi, geliň-de alyp gidiň meni diýýän-ä. Maýa, Maýa näme boldy-how? Indi çydamok, Ahmet. Ýöne agtyk bereňokmy diýip, ýöne günde şo bir zat Ahmet gaty ýadadym indi. Boldy indi. Boldy indi. Hüm, ýene men günäkär-ä? Beýdip günli-günaşa aglap arz edip ýöreniňden maňa bir agtyk dogrup ber. Eý, eje, ýene-de seň şo gürrüňiň-dä. Oglum, sen ýene. Allatagala berýär-how agtygy, çagany. Alla berer-dä çagany. Oglum, şoňkulyk bolýaň sen. Eje, men hakykadyň tarapdary. Hakykadyň tarapdary. Ýekeje gezek ömrüňde meňki ýalňyşdyr diýip pikir edip gördüňmi eje, hä? Hawa, siziň hemmäňiziňki dogry, diňe meňki nädogry, şeýlemi? Şu meselede seňki ýalňyş eje. Oglum, bir gün geler. Geler bir gün, meň bujagaz galmagalyma-da zar bolarsyňyz siz. Eý, toba diýsene-ow eje! He, beýjem bar-a. Günde eşitýänim şu. Bolýa, Maýa. Bolýa-laý, Maýa, tanaň akma ejemi? Çynymy aýdýan, çydamok. Sen bir munt dursana, nämä goşun ýygnaýaň? Goşun näme üçin ýygnaýaň? Gitmek üçin ýygnalýar, Ahmet. Boldy indi. O zatdan pikirem etme, Maýa. Bor-laý, Ahmet. Oglum, maňa gara. Oglum diýdim-ä, muň niýeti gowy däl. Eje, duraý-da bir munt, gürleşip otyryn-a. Öňem niýeti gowy däl. Gitmek üçin gelen gyz-a bu. Oňa bahana boldy. Eje, sen nämäň gürrüňini edip dursuň, gulagyň eşidýärmi bir? Bahana boldy. Bahana däl. Duran bir munt. Bahana däl, daýza. sebäp boldy. Men ne gara görgüim, günde siziň göwnüňizi tapjak bolup her zady etýän. Bolanok, çydamok indi. Agtyk bereňok, perzent bereňok diýip. Menem dogry zat aýdýan-da. Bagyşlaň indi, çydamok. Eje öňem gaty kän göwnüne degýär, bagyşla diýsene. Bagyşla diýjeg-ä däl şoňa. Men oňa näme üçin bagyşla diýeýin? Men näme diýipdirin oňa artykmaç? Ow, Alla bermese agtygy. Maýa nirden bersin-ow? E sen näýli adama eje? Gygyrma onsoňam meň üstüme, gygyrma! Şoň üçin meň üstüme gygyrma, oglum! Eje men saňa gygyramak. Ýöne men hakykadyň tarapdary. Maýa! Maýa! Waý gidesi gelse gitsin! Sen meni söýýäň-a? Şoň üçin duruber. O Bolşy zatdan näýli Maýa daýzama-da sen? bu pilleýän hiç kim edip. Hany dursana çaga ýanaý bolşy näýli? Tama-da şeýledi daýza. Waý bu nämäň gohy? Wah Maýa jan gyzym, jan gyzym! Men saňa gyzym aglatmak üçin bermedim guda özleri halaşdylar söýüşdiler bagtly bolsunlar diýip berdim onsaňam gyzymyň men çydamok etimden ötüp süňňüme ýetdi diýip birinji gezek däl jaň etşi öňem iki üç sapar jaň edipdi eşitdiňmi ýöne bulaň durmuşyny ýykmaýyn diýip gyzymyň özüni günäkärleýädim guda Gyzyň mesligine cydaman saňa jaň edýär. Bu kaşaň jaýda ýaşap ýör, oglum bir diýenini iki edenok, näme diýse edip otyr, iýse öňünde, iýmese ardynda, gyzyň mesligine cydaman jaň edýär. Agzybir bagtly ýaşamak üçin bular ýaly kaşaň, köşk ýaly jaýlar hökman däl, guda. Bir köneje garaja çatmada-da bagtly agzybir ýaşap bolýa, guda! Onsoňam, guda, agtyk bereňok, agtyk bereňok diýip, Allaň bermedik zadyn bular nädip alsyn? Bir azajyk sabyr-takat ederler, nesip bolsa agtyklam, çowluklam bolarsyň. Ýöne bara sen bu sözleň bilen bu etimizden ötüp süňňümize ýetdi guda. Ýör gyzym, ýör. Maýa. Eje. Ahyry maksadyňa ýetdiň-ä. Men üýtgeşik zat diýmedim-ä. Ýene men günäkär-ä? Ýene men günäkär boldum-a? Waý, men şu tüneň içinde öleýinem, dynaýynam. Ölmeje jan, ýaşa. Sen günäkär däl, sen gowy-a, eje. Şeýle. Oglum! Ýene men günäkär boldum. Ýene men günäkär boldum. Wah, men-ä. Gowsy bolsun diýýän. Ýok. Iň gowsy men öleýinem dynaýynam. Sen hiç haçan meňki ýalňyşdyrow diýip pikir edäýme. Waýeý, sen bir gürlemesene. Men gürlemän kim gürlesin? Kim gürlesin? Sen şu häsiýetiň bilen men-ä keselletdiň. Şu garagöz çagalar kakasyz ulalmasyn diýip, saňa çydap gezdim. Meň ömrüm-ä kül etdiň, indi çagalaň ömrünem kül etjek bolýaňmy? Kerkim men näler saňa çydap gezer ýaly? Sen diňe özüň diýip ýaşan adam. Alo. Şemşat. Men senden hem beter. O wagtlar ejiz adamlary. Kynçylykly wagtlar bolsa güýçli adamlary ýetişdirýär. Gowy bolar dos. Sag bol dos. Gynanma dost. Başa gelenden mala gelsin diýýär. Ýör men seni äkideýin. Ine kofäňiz. Ferhatjan Armenim. Mela. Salowmaleýkim. Waleýkim. Gowumy işler ýetişýäňizmi? Hawa hawa. Ýetişmeýän bolsa beýleki maşynlar traktorlaram goşaýyň. Bolýa. Gaýrat edin inim gidiber. Alasyn. Bu ýigit sende işleýärmi? Hawa, naýbaşy işgärlerimiziň biri bi. Nesip bolsa kärhanany giňeltsem, ýolbaşçy edip goýjak bolýan muny nesip bolsa. Aý hawa-da. Gowy işgär tapmagam bu wagt gaty kyn, gowy işgärleň gadyryny bilmeli. Hakyky işine ýüregini berip işleýän adam seň kärhanaňda gyzyla barabardyr. Hakyky dogan. Egerde sen bellemeseň men aljakdyryn ýöne muny. Ony berip bolmaz. Menä ýöräberjek. Bolýar. Sen ýöräber. Başyk siz düşürmelem. Ýok, men hemişeki ýaly, ýoldaşyma alyp ber. Bolýar. Sag bol. Beh, şo pyýada ýöräp görşi-haý, ýadaň agam tüweleme. Pyýada ýöremekdenem ýadap bolarmy? Adam pyýada ýörände özi bilen özi galýar.

Başyma müň gaýgy getirip. Seniň bilen ýarym arany açma. Başyma müň dürli. Ine, şeýle guda. Menem ýalňyşyma düşündim guda. Eger rugsat berseňiz menä gelnimi alyp gitmäne geldim. Ýalňyşymada düşündim. Eger guda ýene öňki güni boljak bolsa. Ýok ýok guda kän zat üýtgedi. Indi oň ýaly galmagal bolmaz. Belki şeýle bolsunda. Al sen bir käse çaý iç. Men häzir guda. Kakasy, Gudalar-a töwella gelipdir. Indi hemme eden ýalňyşymyza düşündik. Bir ýalňyşdan är ölmez diýýäler. Menem kak. Gyzym. Gaýnyňam tögella gelipdir. Bir ýalňyşdan är ölmez diýýäler. Hawa, gaýnyňam ýalňyşyna düşünipdir. Bi kakaň bilenem maslahatlaşdym. Öňüm bolandan soňum bolsun diýipdirler. Bar balam, derrew goşlaňy ýygna.